Spiċċajna Little House on the Prairie. Li xtaqt insaqsik Ministru jekk ma jimpurtax, jiena ġejt fuq il-programm tal-kostruzzjoni u dakinhar kien qed jingħad li ħa jinbidlu l-liġijiet u kollox, dejjem għall-aħjar, imma minn dikinhar sal-lum min kien jgħadd f'sitwazzjoni pali u qed nara wkoll kien hawn kollega tiegħi l-ieħor ta' Gwardamanġa, bqajna fl-istess sitwazzjoni fejn dal-kuntrattur baqa' jagħmel li jrid, baqa' għaddej kif irid, inġeblu l-BRO, ma jirrispondunix, li xtaqt insaqsik jekk mhux possibbli jekk jogħġbok però li jaqa' taħt dak il-BRO isir speċi ta' hotline jew email jew whatever li at least jirrisponduna u jgħinuna n-nies li qegħdin fi problemi bħalna mal-kuntratturi. Jiena mhux qed ngħidlek li għad kontra l-bini jew dawn l-affarijiet għax kulħadd jara l-affarijiet tiegħu. Imma jiena li qed ngħix mara u tlett itfal, għal xiex it-tifel tiegħi li għandu tmien snin dejjem imbeżża' ġod-dar għax iħsejjes għax biex ngħidlek, Sur Ministru, dal-kuntrattur jiġi jaħdem fuq il-festi, jiġi jaħdem wara l-ħamsa għax ikunu magħluqin l-uffiċini, vojt li dan jaf x'qed jagħmel. Li li titweġġagħni mhux qed ngħidlek li qed nippretendi li tkun 24 hours miegħi personalment, imma at least meta jkun hemm l-emergency line u nċemplu, jirrisponduna u jieħdu azzjoni. jew jagħtu każ, jew jinvestigaw. Fil-każ tiegħi, naħseb anke fil-każ ta' Guarda Mangia, ara, jsekkistrawlu l-bank guarantee lil dan il-kuntrattur. Okej, eh, din jgħidu lilna ħafna.
Tant kemm għandu flus li ġie għarqub. Imma jien bqajt l-istess problema, il-kollegi tiegħi baqgħu l-istess problema. Ma naħsibx li huwa fair li aħna noqogħdu mmorru għand l-avukati, nutara, eh. Nqabbdu l-periti tagħhom u dal-affarijiet. Periti, dawn spejjeż kbar. Okej, ħa jwieġbek, Austin. Yes, Fede, skużani.
Milli qed nifhem jien, Austin, jiġifieri d-diskussjoni tiegħek, l-argument tiegħek mhuwiex għaliex ta' maġenbek, ta' warajk u ta' quddiemhom kellhom dritt illi itellgħu l-binja tagħhom, imma l-mod kif jaħdmu. Naħseb illi għalhekk aħna matul ix-xhur tas-sajf ħadna deċiżjonijiet illi l-maġġoranza tan-nies ma ħadux pjaċir bihom, speċjalment anke qed nirreferi l-iktar in-nies li qegħdin fl-industrija tal-kostruzzjoni fejn il-Prim Ministru nnifsu

Naf kemm huma dedikati, naf kemm jagħmlu xogħolhom, ħa nieħu nota ta' dak li qed tgħid. Forsi m'hemmx biżżejjed. Ħa nieħu anke l-opinjoni tiegħek u s-suġġerimenti li jkun hemm hotline, però nixtieq ngħid x'biddilna matul dan is-sajf għaliex kellna sitwazzjoni tal-biki fejn fejn inti kellek tal-inqas tliet inċidenti maġġuri illi setgħu kienu ħafna agħar. Aħna aħna aħna waqqafna l-industrija, rajna kif nirresponsabilizzaw u nikkristallizzaw l-irwoli ta' kull min jaħdem, anke akkost li jiena kemm bagħtuli kuntratturi u kemm bagħtuli nies li qed jibnu jew qed jixtru appartament, koppji żgħar, li qaluli isma' żidtu l-ispejjeż għaliex issa jridu jsiru l-investigazzjonijiet tal-art, iridu jsiru rapporti serji sabiex wieħed ikun jista' jkompli għaddej bix-xogħlijiet. Jiġifieri, imma kif għedt ukoll din mhix riforma li bdiet u tlestiet. Waqqafna l-Aġenzija tal-Bini u Kostruzzjoni. Daqs dan bini u kostruzzjoni u f'dal-pajjiż ma għandniex awtorità responsabbli minn dan kollu. Kellna uffiċċju, kif qed tgħid int. Din l-awtorità ser tkun qiegħda taħdem. Jiena rajt Kien hemm, biex tkun taf Ministru, biex ma ngħidlekx in-negattiv biss, kien hemm kuntratturi li ħadmu mad-dawra tiegħi li kienu nies tal-affarijiet tagħhom, eh, Vojdi, li jiġifieri għamlu x-xogħol tagħhom, Vojdi, dan jistgħid għalih dak il-wieħed li jiena ma li tweġġagħni huwa, kif tista' tara mill-ittra tiegħi, ara kif kisser, li ta' hemm il-ġieħ u jien dejjem bl-ilma, meta jagħmel maltempa ta' bl-ilma, il-ħin kollu fladdjat bl-ilma jiena. Nħa nitolbok tikkonkludi, Osti. Yes, mela, l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħidlek huwa dan minn qalbi, għax bħali żgur hawn ħaddieħor, Li at least, mhux hekk, għax inti għadt kumment, forsi fhimtni ħażin, li EBRO mhux qed jagħmlu xogħolhom. M'għadtlekx hekk, Ministru. Jiena meta ktibt l-emails u għamilt, sa ċertu punt ħadu passi. Li qed ngħidlek huwa li dat-telefon ta' emerġenza meta jiġi jaħdem f'ġurnata tal-festi, per eżempju. Għandek raġun, għandek raġun. Ma jkunx hemm ħafna. L-Awtorità tal-Ippjanar, per eżempju, għandha numru fejn wieħed jista' jċempel anke fil-festi. naraw,
naqbel miegħek, naraw illi jkun hemm numru aċċessibbli 24 siegħa matul il-ġimgħa kollha għal min ikollu esperjenzi bħal tiegħek. Nittama illi anke wara r-riforma li bdejna u li fadlilna ħafna iktar x'nagħmlu, ikun hawn inqas cowboys illi jirrispettaw lill-ġirien li jridu jgħixu f'darhom.